Illum iltqajna biex nitkellmu dwar Fredu Spiteri, artist Għawdxi illi matul il-ħajja qasira tiegħu ta ħafna pjaċir u kontribut lill-Maltin. Jiena naħseb li aħna l-Maltin inbatu ftit minna, ninsew malajr u lil Fredu naħseb illi nsejnieh anke wisq iktar mis-soltu. U x-xewqa tiegħi, x-xewqa kbira tiegħi, kif ukoll ta' nies oħrajn li kienu japprezzawh, hija li dan l-artist ma jintesiex. Jekk jista' jkun isirlu monument f'Għawdex, imma mhux biss, imma ssirlu l-monument ta' CD ta' diska illi tiġbor ix-xogħlijiet tiegħu il għaliex ma jistax ikun illi aħna l-aħjar artisti tagħna inħalluhom għaddejjin. Irridu niftakruhom u nfakkruhom. Se nitkellmu fuq Fredu. Mhux se ngħidu ħafna affarijiet, affarijiet sempliċi. M'aħniex se nidħlu f'ħafna dettalji ta' riċerka. Se nipprovaw noħorġu xi ħaġa dwar ħajtu u dwar il-kontributi li ta' lill-poplu tagħna. Jien għedt li aħna ninsew Imma hemm ukoll fostna min ma jinsiex u jibqa' jfakkru. U nixtieq hawnhekk nirringrazzjahom. Nirringrazzja per eżempju lil Pawlu Mizzi, Alla jaħfirlu, lil Anton F. Attard, lill-Kavallier Joe Attard, Il-Alvin Scicluna li bil-kitbiet tagħhom u bil-filmati tagħhom fil-każ ta' Alvin, fakkru kemm-il darba lil Fredu. Lil Fredu Cassar, qarib tiegħu, lil Tony Gauci Itturitta li għadu jgħanni il-kanzunetti sbieħ, il-makkjetti sbieħ ta' Fredu. Lil Alfred Sant li kiteb mhux biss ħafna kanzunetti mill-isbaħ, imma wkoll radio play ħelwa illi tfakkar lil Fredu u li jisimha bil-għanja u bit-tbissima. Nirringrazzja wkoll lil Grace Cassar u bintha Victmart li tawni ħafna għajnuna dejjem. Qraba viċini ta' Fredu Spiteri u li għadhom jgħożżu t-tifkiriet tiegħu. Nirringrazzja lill-Ministeru t'Għawdex u l-Fergħa tal-Wirt Kulturali tiegħu li minn żmien għal żmien baqgħu jfakkruna f'dan il-bniedem. U barra minn nies li kitbu u ħallewna dokumenti bħal daw li semmejna, nixtieq nirringrazzja wkoll lil ħafna nies li ltqajt magħhom u meta kellimthom fuq Fredu għajnejhom xelu u fakkruni u qaluli stejjer dwaru u urewni kemm verament dal-artist huwa fil-qalb tal-Maltin u l-Għawdxin. Hawn għandna żewġ kartelluni li juru t-tifkiriet li saru mill-Ministeru fi Pjazza Savina, il-post fejn tant kien iħobb Janni. l-ewwel wieħed tal-2015 u tal-lemin tal-2017. Min jagħmel riċerka bħal din jiltaqa' wkoll ma' xi diffikultajiet għaliex f'dak li hija tradizzjoni orali ħafna drabi jiġri hekk li wieħed Iżommha biss bil-memorja. Ma jiktibx wisq. U allura l-ewwel diffikultà kbira hija n-nuqqas ta' referenzi. Minn fejn kien iġib l-ideat? Iċ-ċajtiet sbieħ li għandu fil-makkjetti tiegħu f'Redu, minn fejn ġabhom? Ħoloqhom hu? Semagħhom? Kien ċajt komuni li kien idur? Qrom xi mkien, u dawk kollha oriġinali komposti minnu? Jew forsi kien jgħinu xi ħadd ieħor? Aħna nafu li ma tantx kien jaf jikteb u li ħafna drabi kien Iqabbel hu u jiktbulu. Imma dwar l-oriġini tax-xogħol ma nafux wisq. Meta ssir mitla tax-xogħlijiet tiegħu tibda tagħraf l-istil u tibda forsi tagħżel bejn dak li żgur huwa tiegħu u dak li forsi mhuwiex. U nista' ngħid li f'xi ftit għanjiet tiegħu tidher dik li ngħidulha id iktar letterata jidhru mqabblin minn xi ħadd li kien midħla tal-poeżija studjata. Diffikultà oħra ġejja mir-recordings. L-ewwel nett, diffiċli ħafna biex issib illum recordings ta' Fredu, Spiteri. Għaliex dawn kienu ġew irrekordjati fir-reel to reel, fit-tapes, u dawn ikkupjati għal darba tnejn tlieta u għandek xorti jekk issib kopja batuta ta' wħud minnhom. Jiena issa ili żmien nipprova niġbor ix-xogħlijiet tiegħu, naħseb li għandi madwar 30 biċċa xogħol, imma nista' ngħid illi ħafna minnhom huma batuti fis-smigħ. L-awtentiċità. Nafu pereżempju illi t-tulitta li diġà semmejt huwa għannej illi baqa' jgħanni l-makkjetti ta' Fredu. jannihom tajjeb ħafna. Tant jannihom tajjeb illi kultant in-nies jitfixkluhom ma' ta' Fredu. Jaħsbu li Fredu qed jgħannihom. U kien hemm anke min tellagħhom online u qal li huma ta' Fredu. Mela anke l-awtentiċità tar-recordings tibda tiġi Id-domandata, Il-kwalità fiżika, din hija l-ikbar problema, kif semmejt, li ħafna mir-recordings li jaslulna huma batuti. Illum nafu li fid-dinja tal-mużika tintalab kwalità kbira. Huwa veru li dawn huma recordings ta' ċertu żmien, Imma fl-istess ħin ix-xewqa tagħna kieku tkun li naslu biex nagħmlu CD ta' dan l-artist biex jibqa' miftakar u li tkun bl-aħjar materjal possibbli. U għalhekk dejjem nagħmlu sejħa lil kull min għandu xi recordings tiegħu biex jgħaddihomlna biex aħna kemm nagħmlu kopja u nkunu nistgħu nfakkruh. Hemm id-diffikultà wkoll, dik dejjem teżisti f'dan it-tip ta' xogħol, tal-preġudizzji dwar dan il-ġeneru, dwar l-għana, dwar l-għana ċajtier, il-makkjetta, bħallikieku huwa xi ħaġa baxxa u mhux ta' min jagħti kasha. Aħna konvinti li dan mhuwiex hekk u li bħall-ġeneri l-oħra tal-arti, din hija tip ta' arti li għandha x-xogħlijiet it-tajbin u x-xogħlijiet batuti wkoll tagħha. Aħna se nimxu fuq dan il-pjan. Fl-ewwel parti se niltaqgħu naqra ma' Fredu, nagħtu ħarsa ħafifa ħafna fuq ħajtu biex wieħed ikun informat ftit fuq min kien dan il-bniedem, kif għex, fejn għex u x'kienu l-gosti tiegħu. Imbagħad ħa ngħaddu biex naraw l-isfond mużikali ta' żmienu biex nagħrfu nqiegħduh fil-perjodu tiegħu. Minħabba li ġie fi żmien partikulari bejn qisha d-dinja l-qadima u d-dinja l-ġdida, allura importanti li narawh taħt żewġ aspetti li huma l-kontinwità ma' dak li sab u l-innovazzjoni, mela x'sab u x'ħalaq ġdid. Kull artist Jieħu ħafna mit-tradizzjonijiet ta' madwaru imma mbagħad ikollu l-parti fejn jagħmel pass ġdid 'il quddiem hu. U se niġġudikaw daqsxejn lil Fredu f'dan is-sens ukoll. U fl-aħħar se nagħmlu rendikont, ħa ngħidulu hekk, tal-wirt artistiku li ħallielna Fredu. F'ħajja qasira kif se naraw. Imma xorta waħda nistgħu ngħidu li jħallielna wirt artistiku ġmielu. Matul it-taħdita, bejn parti tat-taħdita u oħra, se jinstemgħu xi siltiet qosra ta' għanjiet tiegħu bil-lirika tagħhom. Għandna ħafna xi ngħidu fuqu, imma kif tista' inti titkellem fuq artist mużikali u ma ssemmix il-mużika tiegħu?

Fredu twieled ir-Rabat Għawdex fin-naħa li jisimha l-Mandraġġ tar-Rabat fl-1929. Kien daqsxejn ta' tifel fuq ruħu, ferrieħi, ċajtier. Kien intelliġenti imma fl-iskola ma kienx tajjeb wisq. Ma kienx jistudja, ma kienx iridha. U allura sfortunatament baqa' lura. Nafu ftit sewwa fuq tfulitu mill-kitbiet ta' Pawlu Mizzi li nzerta kien fil-klassi miegħu. U li fil-fatt jgħidilna li l-iskola ma tantx kien iħobbha, imma fil-Malti ma kienx hemm poeżija li ma kienx jafha bl-amment, kliem ta' Pawlu Mizzi. Mela din ix-xeħta qisha lejn il-poeżija, lejn l-għana, lejn il-kant bil-Malti kienet dejjem twieldet miegħu biex ngħidu hekk lil Fredu Spiteri.

Hemm kedna lil Fredu jitkellem hu stess fuq tfuritu fl-iskola. Dan it-tfajjel kiber u beda jsir popolari għax min iżommok biċ-ċajt tiegħu aktarx li tinġibed lejh. Kien ġuvni twil. Kien megħjun minn persuna sabiħa. Fredu Cassar, fl-intervista li għamlilna, qalilna li meta jimxi kien qisu qed jiżfen. Kien eleganti. Barra minn hekk, barra l-ġmiel tal-persuna tiegħu, kien ukoll ta' karattru solari, ċajtier, pożittiv dejjem, jiċċajta man-nies, jilqa' lin-nies, jilqa' lil kulħadd. L-ewwel xogħol li beda jagħmel kien li jbigħ il-pitrolju biż-żiemel. U allura jgħidulna li dejjem kien imdewwar bil-klijenti, in-nisa li joħorġu jixtru l-pitrolju u jgħidu wasal friedu. U kien jagħnilhom xi waħda wkoll waqt ix-xogħol. Kelma dwar il-laqam tiegħu. u Fredu Spiteri, imma għandu diversi ismijiet oħrajn. Jgħidulu Fredu Spiteri l-Lavarist jew il-Levarist. Ġieli ġabu anke l-Everest għaliex kien tant importanti fost l-għannejja li kienu jqisuh l-Everest il-muntanja l-ogħla muntanja fost Muntanji Iżgħar. Imma kienu jsejħulu wkoll, minħabba x-xogħol tiegħu tal-pitrolju, u f'Malta aktarx jgħidulu Fredu l-Għawdxi. Dan jurik li anke fost l-għandejja Għawdxin kien forsi l-iktar wieħed li laqat l-attenzjoni tagħna.

U l-pubbliku kif għedna kien jinġibed lejh u jsegwih. U allura l-fama tiegħu bdiet tixtered. U beda javanza. L-ewwel kien jgħanni f'Għawdex, Pjazza Savina l-aktar, u kien jinżel ħafna wkoll jgħanni Marsalforn, fejn kien jiġbor ħafna nies, in-nies ikollhom iktar ċans fil-mistrieħ fil-vaganzi u kien jgħannilhom allura jiġbor in-nies madwaru jgħannilhom. U kulħadd attent għaċ-ċajta li se jgħidilhom fredu. Imma barra minn Għawdex wasal imbagħad il-Mellieħa kien fejn kien jgħanni għal Vitorja u imbagħad Wasal anke fir-Rediffusion. L-attenzjoni tal-pubbliku tas-semmiegħa bdiet tagħtih importanza. U hawnhekk irridu nsemmu lil Lefi Ciantar li qiegħed jidher fl-istampa wkoll li għenu ħafna biex jiġi l-qudiem, kien japprezzah ħafna u għenu ħafna. U beda jieħu wkoll sem fil-busket fl-imnarja. Għandna xi recordings eh, tal- tal-PBS illi huma verament eh, tifkira sabiħa tiegħu. Irridu ngħidu wkoll li waqqaf il-Muskettieri Għawdxin. Malta kienu twaqqfu l-Muskettieri Maltin minn Charles Cloos u sħabu u Fredu Spiteri kien responsabbli għat-twaqqif tal-Muskettieri Għawdxin flimkien ma' oħrajn Bħal Spiro Sillato u Koli Apa. Fredo Spiteri llejla sa jsemmgħalna suġġett li jogħġobkom żgur. Sa jgħidilna daqsxejn fuq l-inkwiet mal-mara.

Issa l-ġrajja ser insemmalkom, il-kawża kollha nippreżentalkom. Qabeż il-Maġistratu qal, sejħu lil Fredu Spiteri u lil Martu Stella Spiteri. Eh. Is-surġent, Fredu Spiteri, Fredu Spiteri, Fredu Spiteri u Stella Spiteri għalt li darbit biex mandawlu.

daqtejn Firita saret taf inti fejn Qabżet hi u qaltlu Ħier hekk veru Sur Maġistrat Bil-wieqfa dejjem ġbajt f'dan l-istat Qabiż u qalilha Hej hej biżżejjed ma qabbistikx U x'hu ġe għandek ma staqsajtikx. Imma Fredu kien miftakar ħafna wkoll Għal dak li kien jiġri fil-Karnival, il-Karnival t'Għawdex. Kulħadd baqa' jsemmi l-karattri li kien jippreżenta għaliex kull sena kien iżommu sigriet u joħroġ b'xi waħda minn tiegħu. Hu kellu diversi karattri, karattru kull Karnival. Pereżempju darba lebes tat-toru. darb'oħra ħareġ b'sodda kbira b'koppja rieqda fiha. Kellu xena tal-boxing, imma l-aktar li jiftakru n-nies meta titkellem magħhom hija dwar meta kien ħareġ nofs wiċċu, anzi nofs surtu ta' fqir, u nofs surtu oħra ta' sinjur, biex ngħidu hekk, ir-rikki e poveri, imma f'persuna waħda. Kien jagħmel ukoll il-qarċilla, jiġifieri dik it-tfakkira tal-kuntratt taż-żwieġ, illi kienet ħaġa antika ħafna, u li kienet għadha ħajja fi żmien Fredu u li kien għadu jagħmilha. B'xi mod kien jagħmilha pereżempju dik tal-koppja tas-sodda fis-sodda hija parti minn waħda mill-qarċilliet tiegħu. U hawnhekk għandna xi ftit tifkiriet ta' stampi, ritratti tiegħu hawnhekk għandna il-matador Fredo Spiteri. L-istess mill-istess karnival, karnival ieħor fejn qegħdin daħal bil-dajsa f'nofs it-tokk. Hawnhekk għandna l-koppja fis-sodda, U Fredu qiegħed miexi hawnhekk mal-ħmar. U t-trampi tiegħu, ħa nużaw espressjoni Għawdxija verament, it-trampi tiegħu, iċ-ċajt, il-kummedji tiegħu għadhom jispiraw l-artisti sal-lum. Hawnhekk għandna xi ħaġa fil-fatt illi hija biċċa xogħol tal-artist Paul Falzon illi meta ġie biex ipinġi l-poster għall-Karnival t'Għawdex tal-2015, ftakar f'din l-istorja tal-fqir u s-sinjur u jekk taraw sewwa hemmhekk għandek wiċċ illi huwa impinġi mod

Qegħdin taraw xi ġralu fredu dar l-għawdex kollu u ħadd maredu. U Fredu beda jikber u allura ħaseb għaż-żwieġ u żżewweġ lil Stella Cassar. Stella li kien jimmortalizza f'xi għanjiet il għaliex ġieli tidħol Stella Spiteri naturalment tal-familja ta' Bakkar Omxot. Beda jaħdem ta' messaġġier mal-Gvern, issa ħalla dak ix-xogħol tiegħu tal-pitrolju u qed naraw iż-żagħżugħ f'Redu jistabbilixxi ftit ruħu, jaħseb iktar għall-familja, għal biex il-ħajja tiġi 'l quddiem. U għal xogħol issa Mhux iktar biż-żiemel u bil-pitrolju imma xtara mutur biex jasal ix-xogħol. Qed naraw il-ħajja tiegħu qisha tiżviluppa u naħsbu li dan kien żmien sabiħ fil-ħajja ta' Fredu Spiteri. Sfortunatament dan il-mutur kellu jkun it-tmiem tiegħu għaliex fit-12 ta' Novembru tal-1965 kellu jiġri l-inċident fatali. Fredu ħareġ kmieni għax-xogħol, kien sejjer xi ftit tard, ħabat ma' karozza u sejjer ix-xogħol u korra gravi u miet l-għada

L-awtoritajiet tal-Isptar f'Għawdex kienu ppjanaw biex iġibuh fl-Isptar San Luqa, Malta, għal kura speċjali illum, iżda l-kundizzjoni tiegħu marret għall-agħar. Fredu Spiteri kien il-fundatur u l-mexxej tal-Muskettieri Għawdxin u kien wieħed mill-iżjed dilettanti popolari f'Għawdex. Huwa kellu jieħu sehem fl-aħħar programm fis-sensiela Dawra Tond fuq il-Malta Television f'Nofs Diċembru li ġej. Dik kienet it-tħabbira awtentika tal-mewt ta' Fredu. Kien kienet tħabbira li tat xokk lil ħafna nies. Ħadd ma ried jemmen l-aħbar. Kien b'dulur kbir f'Għawdex u f'Malta li n-nies semgħu bl-istorja ta' dan iż-żagħżugħ tant maħbub illi għeb daqshekk malajr. U hawnhekk għandna dokument sabiħ, hija kopja tad-diżgrazzja ta' Fredu l-Għawdxi kif miktuba f'att minn Mikiel Abela l-Bambinu li kien kemm ħabib tiegħu għax kienu jiltaqgħu sikwit u kemm ammiratur kbir. U meta nisimgħu għannej kbir bħal Mikiel Abela jgħid jfaħħar lil Fredu, allura ikonna l-aqwa eh, ċertifikat tiegħu. F'din l-anja rib it-tmiem jgħidlu jiena għadira u inti l-baħar. U dan huwa l-isbaħ komplimenti li seta' jagħmel għannej kbir lil Fredu Spiteri. Dik kienet naturalment trawma kbira għal qrabatu u l-aktar għal martu u fil-fatt għal ħafna u ħafna żmien ix-xogħlijiet tiegħu baqgħu moħbija propju għalhekk minħabba din il-qata, it-trawma kbira li ġarbet fi qrabatu li ma ridux jerġgħu qishom eh, isemmu il-vuċi tiegħu. U kien dnub il għaliex b'dan Fredu ġratlu l-ħsara bħala artist, u veru. Waqgħet dalma kbira fuq ħajtu u anke fuq xogħlu. U allura biex ngħid hekk, Fredu miet darbtejn. Miet bil-mewta qasir il-għomor u miet ukoll il għaliex qisu indifen ix-xogħol tiegħu. Tant li għalkemm bosta għadhom jiftakruh, jekk tmur ir-Rabat, it-Tokk u tibda titkellem man-nies jibdew juruk anke fejn għex u fejn kien jgħanni u jiftakru dawn l-affarijiet l-aktar tal dawk li semmejt fuq il-Karnival. Imma jaħasra wisq nies ma jafu xejn bih. u anke l-Għawdxin, sfortunatament. Ix-xewqa tagħna hi li leħen Fredu jerġa' jinstema', illi noħorġu x-xogħlijiet tiegħu. U nħaġġeġ ħafna biex kull min jista' jgħin, jgħinna f'din il-biċċa xogħol. Dinja issib min jgħidlek, il-bniedem qisu annimal.

Ħalli ngħaddu issa biex ngħidu xi ħaġa dwar l-isfond mużikali ta' żmienu. L-isfond kulturali. Ejja niftakru ftit għala il għaliex il-bniedem ikollu bżonn imur lura biex jerġa' jara l-istampa ta' dak iż-żmien biex nambjentaw ruħna mal-ambjent tiegħu li kellu madwaru. L-iskola sekondarja kienet għadha mhix infurzata bilfors. Il-mezzi ta' komunikazzjoni kienu għadhom fil-bidu tagħhom. Il-qasma bejn il-klassijiet, il-fqir u s-sinjur, li fortunat jew li privileġġjat u dak li m'għandu l-ebda privileġġi kienet għadha qawwija. L-injoranza u l-preġudizzji, sfortunatament, ladarba kien hemm l-injoranza, kienu jixxettlu wkoll. U hawn qed insemmu l-Ġwann Mamo, illi kien ta' dak iż-żmien, li xogħol tiegħu u li tinnana venut huwa ta' 30, ġifieri meta prattikament twielet Fredu, u li jagħtina dik l-istorja deżolanti ta' Malta mimlija injoranza u preġudizzji. Il-qagħda tal-mara kienet għada lura ħafna. Imma biex tpatti għal din b'xi mod, il-ħajja soċjali fl-irħula u fl-ibliet ukoll tagħna kienet qawwija. Jekk inħarsu ftit lejn l-isfond mużikali, dan insibu li kien żmien mill-iktar interessanti. Għaliex? Għax kien żmien li fih iltaqgħu bosta kurrenti flimkien, kurrenti mużikali. Kienet se tibda kien se jibda l-ftuħ tal-dinja l-ġdida, dik li kellha twassal qisu għas-sittinijiet, il-famużi sixties, u veru, Fil-fatt qed nitkellem fuq il-perjodu bejn l-1930 u l-1970 qisu, meta mbagħad jibda jkollna l-kanzunetta impenjata u l-letteratura wkoll il-ġdida. L-għana tradizzjonali kien għadu popolari ħafna mal-massa f'dan iż-żmien, U kien għadu mxerred ħafna. Jien li qed nagħmel ġabra tal l-għanjiet tal-kwartini tal-għana, l-għana tal-banju ngħidulu, ninduna kif in-nies anzjani li jafu ħafna għana ġejjin minn kull parti ta' Malta. Minn kull parti ta' Malta ġbart u dan juri li fil-fatt l-għana kien għadu xi ħaġa mifruxa ħafna f'Malta. U qed ngħid dan il għaliex iktar 'il quddiem insibu li l-għana beda jinqata' f'ċerti żoni biss, f'ċerti nħawi biss, l-ewwel fil-ħwienet tal-irġiel biss, imbagħad f'ċerti żoni biss, pereżempju ż-Żejtun fejn għadhom magħrufin naturalment għal uħud mill-aħjar għannejja. Imma fl-istess ħin, waqt li kellna l-għana tradizzjonali, kienu bdew daħlin xi melodiji Ewropej. Rediffusion en ħafna f'dan fit-tixrid ta' mużika ġdida. U bdew jidru wkoll fatturi ġodda San Remo, il-famuż festival ta' San Remo, illi dak iż-żmien kien jiġbed ħafna ħafna iktar in-nies milli jiġbidhom illum, beda fl-1951. U bdew daħlin ukoll il-kanzunetti Ingliżi Amerikani permezz ta' Rediffusion. Mela għandna din it-taħlita, iktar milli taħlita din l-isfida lil Lana. Lana jiġi ċċalinġjat, jiġi sfidat, u allura jirreaġixxi. Ma jibqax li jkun. Jipprova jibqa' ħaj. U jipprova jinfetaħ, iċedi ċerti affarijiet. Per eżempju, Lana aħna nafu bħala ħaġa twila, tpoġġi u għandek sagħtejn tisma'. Imma Bid-diski l-ġodda ma tistax tagħmel hekk. Għax il-kanzunetti huma ta' tliet minuti, erba' minuti l-aktar. Mela Lana beda jieħu dik is-sura wkoll. Beda jitqassar. U hawn qed naraw qisu l-bidu ta' dik li se nitkellmu fuqha li hija l-makkjetta. L-għanja qasira. Imma mhux hekk biss, imma se ninnotaw bidliet oħrajn. Per eżempju, tibda dieħla ir-ritornell, jibda jidħol ir-ritornell, ir-refrain, li flana ma nsibuħx. L-awturi tal-palk u l-għannejja Jiltaqgħu nofs triq. Din hija kurjuża. Il għaliex dawn ġejjin minn żewġ dinjiet illi normalment ma kinux jitħalltu. Imma kien hemm dan iż-żmien fejn il-laqgħa ta' dawn il-bosta kurrenti bdiet tlaqqagħhom flimkien. U hawn jidħlu dawk id-diski li ġew irrekordjati ħafna minnhom f'Tunes, oħrajn bnadi oħra, fit-tletinijiet, jiġifieri mat-twelid Fredu, u allura Fredu kien qed igawdihom. Dawn ġew miġbura ftit ilu, ftit żmien ilu, fi proġett ta' Ala Mango li jismu Lost Voices of Malta. Biċċa xogħol sabiħa illi turina kemm sar xogħol għadd kbir ta' diski illi l-kurjuża hi li jikteb xi ħadd li normalment jikteb il-poeżija għall-palk u jikteb għanja għall-għannejja u jgħannu għal għannejja Jew bil-maqlub, mela dawn qegħdin jaħdmu flimkien u jiddakkru minn xulxin. U f'dan l-ambjent hekk sabiħ, hekk imħallat, kellna nies ewlenin li ma nistgħux ma nsemmuhomx, qed insemmu biss l-iktar importanti. Carlo Satariano, illi tant kiteb għanjiet ħelwin għal Manuel Cilia, l-għannej. Manuel kien għannej, b'vuċi tenorili mill-isbaħ, imma għannej. Imma Karlo ma kienx għannej, imma kitiblu ħafna għanijiet. Gaetano Butiġieċ li beda kull festival ta' Sanremo u ħafna mill-kanzunetti popolari Ingliżi jew Amerikani li bdew joħorġu, beda jaqlibhom għall-Malti u b'Malti verament tajjeb, ta' bniedem ta' ħila li kien. U hawn jidħol ukoll Fredu Spiteri min-naħa tal-għana li jipprova wkoll jimmodernizza l-għana biex ngħid hekk. U r-riżultat ikun illi ikun il-ħolqien, il-bidu tal-makkjetta. Kurjuż dan ir-ritratt, inħobbu jiena, jogħġobni, għaliex juri li Fredu li aħna mdorrijin narawh liebes aktarx ta' raħħal biex jgħanni, sewwa, jew b'ilbies normali, hawnhekk qed insibuh liebes bħal dawk tal-palk, Ifakkarna f'artisti kbar bħal Taljan Petrolini, per eżempju, li kien jilbes xi ħaġa hekk. U hija kurjuża, għax għandek għannej li qed jilbes libsa li mixtieħu, propjament. U qed inħalli lil dawn iż-żewġ karattri flimkien il għaliex nafu U għandi recordings ta' serati li fihom kienu qegħdin jgħannu t-tnejn li huma. Wieħed qed jippreżenta l-mużika ta' Sanremo u tal-kanzunetti Ingliżi u l-ieħor bl-istess mod prattikament qiegħed jgħanni għanijiet, makkjetti li huma

il-kontinwità u l-innovazzjoni. F'dan l-isfond kollu ta' taħlit, fejn kien qiegħed Fredu Spiteri? Fejn nistgħu npoġġuh? Kull artist kif għedt fil-bidu għandu jkollu taħlita ta' kontinwità u innovazzjoni. Jien inħobb ngħid ħalli saqajk Ħalli rasek tkun tixxejjer mas-sħab u toħlom, imma saqajk iridu jkunu ankrati sod fl-art, fit-tradizzjoni, f'dak li diġà sar qablek. Mela għandek l-argument tal-kontinwità u dik ta' x'se tagħmel ġdid inti, għax inti qiegħed hawn, inti għandek pass ġdid x'tagħti. U Fredu jidher li joffrilna taħlita tajba ta' elementi mit-tnejn, minn banda marbut mat-tradizzjoni u fl-istess ħin miftuħ għall-innovazzjoni. Il-kontinwità fi Fredu, Fredu kien iben żmienu. M'għandniex nistennew affarijiet speċjali minnu pereżempju soċjalment u kulturalment, jirrepeti l-istess affarijiet li kienu jingħadu fi żmienu. Ngħidu aħna tistenniex xi difiża tal-pożizzjoni tal-mara fl-għana tiegħu. Waħda mill-għanijiet tiegħu hija ġlieda mal-mara u fiha jerfa' idu, naturalment dejjem bit-ton ċajtier li wieħed jista' jaċċettah. Imma llum kieku naħsbuha jekk niktbux għanja bħal din, mela Fredu kien iben żmienu bil-limitazzjonijiet ukoll ta' dak iż-żmien. Artistikament ukoll kien eben żmienu. Fredu kien janni l-għana spirtu pront ukoll. Kien jibda l-għanjiet tiegħu billi jsejjaħ in-nies biex jiġu jisimgħuh, tradizzjoni antika. Jiġifieri kien ankrat iva fit-tradizzjoni. Imma mill-banda l-oħra kien ukoll innovattiv, kien miftuħ għall-bidla, kien jesperimenta. Anzi nistgħu nqisuh li qiegħed pont bejn l-għana u l-kanzunetta popolari. Tant illi ħafna drabi tispiċċa meta tisimgħu tgħid imma dan għadu għana? U l-makkjetta tajjeb ngħidu li damet ħafna ma ġiet qisha aċċettata mill-għannejja l-aktar klassiċi. Fil-mużika, l-innovazzjoni tiegħu tikkonsisti f'għadd ta' melodiji li huma bejn għana u bejn le. Qisha taħlit bejniethom. U hawn tidħol il-ħolqien tal-makkjetta u tat-ton tagħha. U hawn tajjeb li ngħidu li Fedu ħoloq it-ton partikulari tiegħu, jgħidulek ħaj għannija fuq ta' Fredu, fuq tal-Laverest. Mela kellu ton partikulari tiegħu. Jiena naħseb illi dan kien ġej minn għanja li kienet imxerrda f'dak iż-żmien li jisimha La Tonkinoise. Għanja li l-kadenza tagħha taqbel perfettament ma' dik tal-għanja ta' Fredu Spiteri. L-innovazzjoni tiegħu kienet ukoll fil-lirika. Kien jaf juża ħafna l-Malti. Kien jaf il-lingwa jħalliha ħafifa. Kellu s-sengħa tal-kelma. Il-lingwa jħalliha ħafifa u inti lanqas biss tinduna li qiegħed jagħmel ħaġa artistika għax kif jgħidu l-Latini, ir-Rumani kienu jgħidu ars est artem celare. L-arti tikkonsisti filli taħbiha l-arti filli mhux toqgħod turiha, imma tkun hemmhekk u tkun qiegħda taħdem fuqek xorta. U l-innovazzjoni tiegħu u din irridu nsemmu għax is-soltu nitkellmu fuq il-mużika u l-kliem, il-lirika. Imma Fredu ma kienx għannej biss tal-istudio si rekordja Naħseb li qatt ma daħal fi studio slif tax-xandir. Imma l-istudio tiegħu kien il-Pjazez, Marsalforn, is-Sabina. Mela ridt taraħ fl-ispettaklu u Fredu kien entertainer mill-aqwa. Kieku llum kienu jgħidulu interattiv. Għaliex? Għax isaħħrek kif waqt il-kant, waqt l-għana, jieqaf u jitkellem man-nies. U allura jaqbdu miegħu, jiċċajtaw miegħu. In-nies jgħidulek dejjem min rah, jien ma kellix ix-xorti li nkun nafu, għax bdejt ninteressa ruħi ftit xhur wara li miet, sfortunatament. Jgħidulek rid taraħ fuq il-palk. U dik hi l-garanzija ta' entertainer tajjeb ħafna. U dak li jogħġobni wisq fih u li jidhirli li hija l-ogħla grad tal-ispettaklu hija li ċ-ċajta u l-kritika ma tkunx fuq l-oħrajn. Ma jgħaddix iż-żmien, ma jitmejjilx bl-oħrajn, imma ċ-ċajta u l-kritika hija dejjem fuqu nnifsu. U hawn jidħol ma' entertainers u preżentaturi magħrufin li jkollhom din il-kwalità sabiħa. Jiġini f'moħħi bħalissa bħal Gerry Scotti, ngħidu aħna, li tant huwa maħbub min-nies, mill-pubbliku, għaliex iħobb il-pubbliku u jiċċajta dejjem fuqu nnifsu, u Fredu kien ta' dak it-tip. Hawn huwa Fredu fuq il-palk fl-aqwa tiegħu. Nhar il-Ħadd intqajt mat-tfajla.

U fl-aħħar nitkellmu ftit fuq il-wirt artistiku ta' Fredu. Jiena ġbart numru sewwa ta' għanjiet, imma meta neżaminhom insib qisu tliet tipi ta' għanja li huma l-aqwa ta' Fredu. L-ewwel wieħed jien insejjaħlu l-komponiment qisu l-esej dan filosofiku umoristiku, ġifieri biċċajt imma fih ħsieb, fih filosofija tal-ħajja, fih idea. Allura għandek tema ewlenija, suġġett ewlieni, u mbagħad kull strofa, kull ma tagħmel hija tagħti illustrazzjoni, eżempju ta' dak ta' dik it-tema partikulari. Għandu per eżempju l-għanja sabiħa Ħudu Paċenzja. Fiha 24 strofa u daw li 24 strofa kollha juruk każi fejn inti jaqbillek illi tieħu paċenzja għax dan huwa l-parir ta' Fredu. Imma jien se ntik parir li bih tkun tista' tgħix ħarir. Il-kelma tiegħu tant hija limpida, nadifa, sabiħa. Il-bniedem annimal. Ekku, hawnhekk jurik kemm huwa artist konxju tal-lingwa li għandu, tal-lingwa sabiħa li għandu fidejh, tal-Malti. Allura jieħu l-idjomi kollha, mhux kollha ma jieħu xi 28 waħda, fejn inqabblu il-bniedem mal-annimal. U idommhom f'għaxar strofi sbieħ. F'kull strofa jdaħħal xi tliet eżempji. Fid-dinja ssib min jgħidlek, il-bniedem donnu annimal, Jien ma rridx ngħid le jew iva. Se ngħid biss dak li jintqal. Araw intom imbagħad jekk dak li jgħidu huwiex hekk. Tinnotaw terġgħu l-ħila tiegħu fit-tqegħid tal-versi. Kulħadd jiekol minnek. Dan jurik illi matul il-ħajja tiegħek kulħadd qed jipprova jiekol u jaqla' naturalment, ekonomikament, minnek. Mit-twelid sat-tfin. Tajjeb, mela dak huwa l-ewwel tip. Huma twal pjuttost għax għaxar strofi, 24 strofa u anke iktar. U dejjem b'tema waħda. Imbagħad għandna r-rakkont twil umoristiku. Dan hu mhux eżempji tal-istess suġġett bħall-ewwel wieħed, li għedna kien qisu essay, tema, komponiment. Dan huwa suġġett li jiżvolġi, għandu żvilupp u ħafna drabi jkun itwal. Għandna hemmhekk ara 67 strofa, 50 strofa. Dawra m'Għawdex ma nistgħux ma nsemmuhiex. Fid-dawra m'Għawdex Fredu jrid jiżżewweġ u allura jdur dawra m'Għawdex u għandek id-dawra ma' tant irħula kull darba jaħbat ħażin sakemm fl-aħħar jispiċċa ħdejn il-Kabuċċini, ir-Rabat, lura fi triqtu u tiġih il-vokazzjoni allura. Fl-aħħar Sibt Xortija huwa storja immaġinarja ta' ħafna xogħlijiet li għamel u ta' kif l-aħħar fl-aħħar Sibt Xortih billi żżewweġ eh, mara sinjura u xieħa. Fl-inkwiet mal-mara għandna forsi l-kapolavur tiegħu il għaliex fiha jgħaqqad ħafna ritmi differenti u dawn ir-ritmi jorbothom mal-karattri differenti. Mela jekk għandek eh, xut mara illi hija mara kalma kollha lajma, allura jażlilha għanja ta' dak it-tip.

L-iktar tip ta' għanja li Fredu baqa' miftakar għaliha. Fil-fatt, jiena ma sibtx numru kbir ħafna, kif qed jidher hemmhekk. Jiena sibt xi għaxra ta' dan it-tip eżatt. Imma Fredu kien apprezzat anke fit-tipi l-oħrajn. Il-makkjetta ħoloq ukoll mużika tagħha kif semmejna u allura iktar ta' importanza. Il-makkjetta hija qasira ħafna. Sitt strofi, seba' strofi, għaxar strofi u jkunu maħtufin dawn huma u jitkantaw. Hija ċajta qasira, aktarx b'sorpriża, twist, fl-aħħar. Bħas-serf tas-servtura li kien il-kelb li kien jaħslilha il-platti u jilgħaqhomla u dan issir tafu fl-aħħar vers. Ix-xarata ma' tfajla illi tieħdu dawra u mbagħad jiskopri li ma kienitx għal miegħu ma telqet mad-driver għax kienet qiegħda tiġbidlu il-klijenti biex imur biex jaħodhom dawra u tqalla l-flus lil żewġha. U oħrajn, sibti lejt, eċċetera. Dawn huma makkjetti tas-sew ħelwin u li bdew joħolqu tip ta' għanja partikulari. Il-makkjetta Naħseb illi wieħed verament tajjeb kien ukoll il-bamboċċ Fredu Abela li wiret ħafna minn Fredu Spiteri u li l-ħila tiegħu fit-taqbil hija kbira wkoll. U mbagħad hemm oħrajn bħal Laws pereżempju illi wkoll għamel xogħol tajjeb. Għandu wkoll Semmejtha biex insemmiha, għax mhix magħrufa wisq. Qatt ma smajt lil ħadd isemmihieli imma sibtha u din hija interessanti anke għax din hija taħdita li qed issir għal Għawdex l-iktar u din hija l-għanja tal-Għawdxin. Da qisu innu kważi. Hija tifħira li tiċċelebra u tfaħħar id-drawwiet tan-nies u tan-nisa Għawdxin. Għanja tassew ħelwa imma Littini x'nifhem illi forsi ma kinitx għal kollox il-kitba ta' Fredu għaliex hija daqsxejn iktar ta' studju. Iktar studjata l-kitba. tagħtini l-impressjoni li mhijiex eżattija u anke tuża r-ritornell li Fredu normalment ma kienx jużah. Grazzi talli segwejtu din it-taħdita u tinsewx lil Fredu. Nippruvaw niġbru x-xogħol tiegħu Min għandu xi xogħol u jrid jippreżentah jista' jkellem lill-Ministeru ta' Għawdex biex xi darba kalla jrid ikollna ġabra tax-xogħol ta' dan l-artist tant simpatiku, tant ħelu, tant maħbub u jibqa' għat-tifkira ta' warajna għax Dana huwa dovut kemm għalih stess għaliex kien jixraqlu, min jaħdem jixraqlu li jibqa' miftakar, kif ukoll għalina għaliex il-wirt li ħallielna inkella m'aħniex se ngawduh. U dan kien eżempju qawwi ta' kif għandha tintuża l-lingwa Maltija f'dan il-każ fil-qasam tal-għana. Nirringrazzjakom.